A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuar rih lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan nol duh hmasa hna. Kobi brand thihnak phen ah thil khuaruahhar taktak pawl. Tutan video tawite ah hin vuleicung basketball celhthiam minthang Kobi brand thihnak phen ah thil khuaruahhar taktak pawl zeimazat kha kan zoh ṭhan hna lai. Micheu nih an ruah ve ning ahcun annual Grammy Award pekchanhnak an tuah lai fate minung raithawinak sacrifice a um caan hi a um tawn ko ti hi an ruahthel tawnmi cu a si. I thonghni hleihnih i a voi sawmnga le palinak i Grammy Award pekchanhnak tuah hlan deuh vakah hi an ruah ning bantuk rai i thawinak sacrifice hi a cangmi a si ko ti kha an ruahmi cu a si. Mah cucu February ni kul le ni khat thonghni hleihni Grammy Award voi sawmnga le voi linak pekchanhnak tuah hlan deuh vak i American singer le actress Whitney Houston thihnak kha a si tiah an ruah. Cun mah hi kum ṭhiamṭhiam November thla ni hleithum ah khan Twister username pakhat Dus na so aa timi nih cun Kobe Bryant hi helicopter accident in a thih lai ding kong cu a rak post. Cu a rak post mi cu caan tlawmpal hnuah a posttu Dot na so nih ka puat sualmi si tiah ngaihthiam halnak a rak tuah ṭhan. Kobe Bryant a thihnak ding kong postmi hi Google i kan hun zoh ṭhan tikah cun hi ca rak postmi hi an i khat lo i an i dang cio ti kha hmuh khawh a si. Hi cheukhat ah cun November ni hleithum i an langh ko lio ah khan mi ṭhenkhat ta a kan cun November ni hleili ah rak kuatmi in khan a rak lang. Asinain hihi cu smartphone zohtu pawl umnak hmun le caan aa dan ruangah a ni aa dam ve bia a si tiah an chim. Hi cucaah cun hi ca rak postmi a ni taktak cu November ni hleithum hi a si tiah zumh le ruah a si. Cun hi Kobe Bryant thih lainak kong hi The Simpson timi phu nih an cartoon so March in Change an timi thongkhat zakua sawmkua kum thum lio i an episode ah khan an rak langhter. Cun kum thong hnih hleiruk ah khan cartoon series chuahtu Legends of Chamberlain Hayes zong nih an episode End of Days ah nihchuak zoh nuam in Kobe Bryant helicopter accident in a thih te lainak kong hi an rak chuah ve cangmi kha a si. It's Kobe Bryant. Help me. Just pass me the trophies and we'll pull you out. Pass? Hi tutan video ah vun langhtermi nambar pawl vialte hna nih hin sullam an ngeih dih lai caah khan ṭha tein rak zoh law rak i chinchiah hna. Nambar hmasa bik cu nambar hleithum hi a si i cucu Twister ah dot nutso username nih Kobe brand a thi lai tiah a rak ṭial ni kha a si. January ni kul le ni ruk thong hnih pakul a hun phak tikah cun Kobe Bryant le a fanu kum hleithum mi cu helicopter accident in an thi timi cu vawleipi nih theih a vun si. A luancia November ni hleithum thonghnih hleihnih lioah Kobe Bryant cu helicopter accident in a thi lai tiah an rak chimchung ciami cu a takin a tling i a fanu kum hleithum zong a nunnak liam ve tiah theih a si. Hi pinah thil khuaruahhar taktak tiah ruahmi pakhat ṭhan rih cu Kobe Bryant basketball aa celh. Ni hmanung bikmi cu April ni hleithum thonghnih hleiruk kha a si i hi lentecelhnak game aa celh hmanung bik i ball a tongh hmanung bik kha second hleithum lawng caan aa duh le a tan ah khan a rak si. Hiti bantukin thil a si tikah mi cheukhat nih cun nambar hleithum hi tutan Kobe brand thihnak kong he pehpar in nambar biapi taktakmi a si ko tiah an ruah. Nambar biapi taktak ah ruah a si ve ṭhanmi pakhat cu nambar sawmli le pakhat hi a si i mah hihi a thih ni i amah a kum zat kha a si. Ih basketball aa celh hmanung bik ah khan second pali le point khat aa duh bak ah Kobe Bryant kha an rak thlen. six players on the floor, and Bryant will leave here. Black Mama doesn't act. Heroes come and go, but legends are free. Cun thil mak ngai ngai a siri mi pakhat cu Kobe Bryant nih a kawmh bikmi A hawikom Sheikh O'Neil chuahni birthday March niruk a si. Hihi Kobe Bryant a thih ni in ni sawmli le nikhatnak bakah O'Neil chuahni a si timi hi a si. Cun Kobe Bryant a accident nak helicopter kha Zing suimilam pakua le minute paruk ah zuan aa thawhmi a si. Accident an ton caan hi zing suimilam pakua le minute sawmli le pasarih ah a si. Cucaah cun vun tuak a si tikah hi helicopter accident ah helicopter an i cit chung cu minute sawmli le pakhat bak a si. Kobe Bryant hi kum sawmli le kumkhat upa a si. Kum sawmli kumkhat a ti ah hi helicopter accident ah hin a nunnak a rak liam cu a si. Thil pakhat khuaruahhar taktak a si ṭhan hoimi cu Kobe Bryant hi Grammy Award a voi sawmruk le voi hnihnak tuah lai te bak ah atu bantukin a nunnak a liam hi a si. I Kobe Bryant hi NBA All Time Score ah pathumnak a si. A score zat cu thong sawm thum le thong thum le zaruk le sawmri thum a si. Hi a score hi a hawipa LeBron James nih a thih lai nikhat aa duh ah a rak lonh i Kobe Bryant hi a hawipa nih a score a chawh kan i a teini a thaizing ah helicopter accident in anunnak a rak liam. Kobe Bryant te accident tonnak helicopter hi uh, Sikorsky S-76 chopper ti a si. Hi a serial number 7 le 6 phone ah hin number hleithum bak a chuak mi a si. Cun Kobe Bryant te nih game hanung bika an rak chalhpi mi hna team kha Philadelphia 76 ser pawl an si i hika nambar a langmi 7 le 6 vun fonh ve tikah nambar hleithum bak kha a chuakmi a si ve ṭhan. Cun Kobe Bryant a thih ni ni kul le niruk January thonghni kum kul hi kan von fonh ṭhan ve si ahcun nambar hleithum kha a chuakmi a si ve ṭhiamṭhiam rih hoi. Hiti a si caah hin Grammy Award phak hlan deuh vak ah hin minung raithawinak sacrificenak caan a um ṭheo ko tiah a ruattu pawl hna nih khan cun Kobe Bryant fanu Gigi tiah an kawh auhmi kum hleithummi hi mah hi raithawinak caah pekchanhmi a si tiah an ruah i annih nih khan cun hi accidentnak hi thil poipang a cang sualmi tiah an ruah lonak zong cu a si phah ve. Hiti bantukin ruahnak a rak ngeitu hna nih hin chirhchan le sullam ngei tein tuaktannak kha an rak ngeih ve tawn. Kobe Bryant hi Secrets Organization Illumina timi bu ah aa telmi ah khan ruah a si. I Hi bantuk bu chungtel i a lutmi pawl hna nih hin minthan an duh ruang te hna, rum an duh ruang te hna, cun mihlawhtlingmi si an duh ruang hna ah khan an thlarau cu khuachia sinah an zuar hna i minthannak, rumnak le hlawhtlinnak pek an si hnuah an nunnak cu anmah ta a si ti lo caah khan a herh tik caan poah an nunnak cu lakpiak an rik tawn ti a si.

Palh lai cun cak hram. Mah vial kha tutan caah cun za rih sehlaw a dang video na la thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.